Guhertina çandî. Di nîvê sedsala heftan de welatê Faris, Şam, Mezopotamya û parek ji Anatolya tevî hin herêmên din di serdema Xelîfa Umer bin Xettab de ketin bin serweriya Musulmanan. Sînorên dewleta Îslamî wê demê gihîştin Ewropa û Hîndîstanê. Di serdema Xîlafeta Ebasî de jî hêza dewletê nema û bandora wê ya siyasî jî wenda bû. Ji ber ku pergala desthilatdariyê ji navendî veguherî, û bû ne navendî. Wê demê gelek civak ji derve hatin herêmê, li herêmê bi cih bûn û derbasî ola Îslamî bûn. Mînakeke ve jî civaka biwihî ya bû. Biwihî ji koka Deylem derketine û li başûrê Derya Qizwînê bi cih bûne. Wan karîbû gelek mîrnaşîn li welatê Faris û Îraqê ava bikirana û heya dawiya sedsala yazdan li qada bûyeran man.

Demsala havînan li Bulgaristanê derbas dikirin û zivistan jî li Tirkîstanê û karê diziyê dikirin. Sala neh sed û heştê û pêncan ew ji welatê xwe koç bûn û li Xoresanê bi cih bûn û di sala hezar û sî û heftan de mîrnaşînekî biçûk ava kir. Piştre berê xwe dan Mezopotamyayê. Hin aliyên din ên biyanî yên hatin herêmê êla Erteq bû. Bapîrê wan Erteq bû, koka wan jî êla Deqer a Tirkmen bû. Ev êl di nava hêzên Selcuqî de cih girtibûn û bi serketinên Selcuqiyan re hin herêm li Îraq, Şam û Anatoliyayê girtin dest. Sala hezar û sed û du diyan jî li Amedê hin mîrnaşîn bi dest xistin, piştre gihîştin Mêrdin û Heskîfê. Li dawiya sedsala sêzdan jî êleke din a Tirk hate herêmê. Ji bo avakirina mîrnaşînekê li ser hesabê gelên herêmê yên resen piştgirî dan Selcuqiyan. Li dawiyê ew mîrnaşîn mezin bû û bû împeratoriyek û sînorên wê gihiştin heya Asya, Afriqiya û Ewropayê. Ji wan gelên resen ên li herêma Mezopotamya û Anatolya gelê Kurd bû. Pareke mezin ji Kurdan li herêmên Başûr, û Rojhilatê Anatolya bi cih bûbûn. Ev rastî ji aliyê gelek dîroknas, çavkanî û lêvegerên dîrokî yên kevin û nû teqez dibe. Beriya derketina dewleta Osmanî li Anatolyayê hebûneke Kurdan a hêzdar li ser erdê hebû. Sala neh sed û pêncî û yekan, Mîrnaşîna Şedadî ji aliyê Mihemed Şedad îbn Kerto ava bû. Mihemed Şedat ji îla Rewadî bû, avakerê dewleta Eyûbî Selhedînê Eyûbî jî ji Rewadiyan bû. Mîrnaşîna Şedadî ji aliyê Selcuqiyan ve hate tunekirin. Sala neh sed û pênc û nihan jî Mîrnaşîna Hesnawî li herêma Cîbal ava bû. Sala hezar û pazdeh jî li ser destê bi wê hiyan bi dawî bû. Sala neh sed û heştê û du diyan Mîrnaşîna Merwanî li ser destê Mîrbaz Îbn Dostkê her bextî ava bû. Vê Mîrnaşînê herêmên Amed, Meya Farqîn û Cizîra Botan kontrol dikir û di serdema Xelîfa Nesriddewle Îbn Merwan hezar û heşt sed û pênc an li ser destê Selcuqiyan bi dawî bû. Piştre jî sala hezar û sed û heftê û pênc an Dewleta Eyûbî derket û Misir, Şam, Yemen û Kurdistan kontrol kir û heya hatina pêlên Mexolan ên hilweşîner dewam kir. Ji dema avakirina dewlet û piştre Împeratoriya Osmanî di navbera sedsala şazdan heya nîvê sedsala nozdan de Tirkan hewl dan dostaniya Kurdan qezenc bikin da ku sûdê ji hêz û hêjmara wan bigirin û Împeratoriya xwe mezin bikin. Osmaniyan hewl dan li herêmên Kurdan ên weke Amed, Bazîd û Malatya heşt senceqan ava bikin. Rêveberiya wan jî xistin destên serok êlên Kurdan. Li beramberî vê jî dêviya bû Kurdan bac û şerkeran bidin dewleta Osmanî. Sala 1504 dan dema şerê Çaldêranê di navbera 23 mîrnaşinên Kurd û Osmaniyan de peymana hevbendî û dostaniyê li dar ket. Vê peymanê bêtirî 150 salî dom kir. Kurdan di vê demê de bi deh hezaran can gûrî dan. Lê hema helwesta Osmanî li hemberî Kurdan hêdî hêdî guherî. Bi taybet piştî binketina Osmaniyan li ber deriyê Asturyayê sala hezar û şeş sed û heştê û siyan. Wê demê Sultanê Osmanî qiralekî ji aliyê xwe ve li Amedê erkdar kir û piştre dest bi pêkanîna siyaseta jevxistina Kurdan kir û desthilatdariya navendî sepand. Vê gavê deriyê derketina serhildan û şoreşên kurdî di sedsala nozdan de li dijî Osmaniyan vekir. Wekî mînak, şoreşa Ebdurehman Baban li Silêmaniyê, serhildana Yazdanşêr li Hekariyê, şoreşa Bilbasiyan li Başûrê Kurdistanê û şoreşa Bedirxaniyan lê hema tevayî şoreş û serhildanan ji ber bikaranîna zor û tundiyê ji aliyê Osmaniyan ve hatin pûçkirin. Dema hatina bi dest xistina desthilatdariyê di dawiya sed sala nozdan de Sultan Ebdulhamîdê duyem hewl da careke din nêzî Kurdan be da ku helwesta dewlete xort bike. Sultan karîbû peymanan bi hin êlên Kurdan re çêke û hêzeke Kurdî bi navê Siwarên Hemîdî ava kir da ku sînorên împeratoriya nexweşketî biparêze û êrîşî dijminên wê bike. Hin siyasetmedar û rewşenbîrên Kurd hewl dan di destpêka sedsala bîstan de xwe bi rêxistin bikin û ji bo avakirina statuyekî Kurdî ya ser bi xwe bixebitin. Bi taybet piştî baweriya wan bi dewleta Osmanî nema. Vê hewldanê heya piştî Şerê Cîhanê yê Yekem dom kir, her wiha van kesan hewl dan fişaran li ser çavkaniyên biryaran li Ewropa bikin da ku dadweriya pirsgirêka Kurd bi wan bidin naskirin lê hema hemû hewldanên wan vala derketin. Bi herdu peymanên Sêver sala hezar û neh sed û bîst an û Lozanê hezar û neh sed û bîst û sî an pirsgirêka Kurd derbasî qada navdewletî bû. Lê hema encam hêvî şikestin bû. Dewletên Ewropî yên xwedîbiryar piştgiriya Tirkiyeyê li dijî Kurdan kir. Peymana Lozanê dan pêşiya ya sê verê û bi vî awayî Komara Tirk a Kemalîst ava bû. Bi avabûna Komara Tirkiyê re qonaxekî nû ya siyaseta zordestî, berovajîkirin, derew û tirkirine li hemberî gelên herêmê û çandên wan dest pê kir. Ji bilî komkujiyên li dijî Kurd, Ermen, Suryan û Yunanan ji aliyê dewleta Tirk a Kemalîst ve pêk hatin, Dest dana ser mal û milkên wan, qirkirina serhildan û tevgerên kurdî dewleta tirk a kemalîst ev kiryar jî kirin. Paşguhkirina piraniya mal û milkên çandî yên şaristaniyên kevnar li Anatolya û bakurê Mezopotamyayê yên mîna Hisî, Horî, Urartu, Aşûrî, Yûnanî, Romanî, Bîzansî û Eyûbî. Van şaristaniyan bi hezaran cih û deverên dîrokî û kevneşopî li pê xwe hiştin. Di nav de deverên di lîsteyên UNESCO de hatine tomarkirin jî hene. Di heman demê de hemû derfetên xwe ji bo parastina kevneşopî û avahiyên Osmanî peyda kirin. Ji bo hilweşandina kelepora çandî ya gelên resen ê Mezopotamyayê, tunekirina nasnameya wan û koçkirina wan dest bi projeya GAP, a avakirina bîst û du beendavan li ser çemên Dicla û Firatê kir. Hejmara deverên li Başûr Rojhilatê Anatolya yên ketin bin avê yan wê têkevin bin avê derdora heft sed û heştê ye. Ji bilî wan jî hezar û heşt sed avahiyên dîrokî hene. Ji van deveran Zugma ya li dîrokê ango Eyn Tabe. Di Zugma de dîroka Hisî, Yûnanî û Romanî veşartiye. Her wiha Gumuşkaya li Adiyamenê, Xelfetî li Ruhayê, Keleha, Amedê û sûrên wê yên reş û Heskîf li Batmanê. Di dema ku dewleta Tirk bajarê Heskîfê bi bin avê dixe û projeya xwe didomîne, hewl dide ji aliyê din ve jî hemû dîrok û kevneşopiyên Osmaniyan li heman herêmê biparêze. Serşoka Ertugrul, Gora Zeynel Beg û minareya Mizgefta Silêman Xan ji Heskîfê derxistin da ku biparêze. Elfebeya Erebî ji pergala nivîsandinê derxist û li şûna wê tîpên Latînî ku tu têkiliya wê bi zimanê Tirkî re nîne bi kar anî. Di dema Împeratoriya Osmanî de ji sedî heftê ji zimanê Tirkî peyvên Erebî, Farisî û Kurdî bûn. Bi damezrandina komarê re lûşîna wan peyvan yên fransî û latînî bi kar anîn û xistin nava alfabeyê. Tevî vê jî li gorî gelek lêkolînerên der barê ziman de û li gorî statîstîkên sala du hezar û pênc an teqez bû ku derdora hejdeh hezar peyvên ne tirkî di zimanê tirkî de hene. Divê were bîrxistin ku tu têkiliyên zimanên erebî, farisî, kurdî yan ewropî bi zimanê tirkî re nîn in. Ji ber ku koka wan cuda ne. Dewleta tirk a Kemalîst zimanê tirkî bi zorê sepand û şerê zimanên din kir, bi taybet zimanê kurdî. Ji bona tunekirina zimanê kurdî û sepandina tirkî hemû derfetên heyî bi kar anîn. Heya gihîşte radeyekê ku komên Îtîhad û Teraqî hin lêkolînên derew û bê bingeh û navên kesayetên Ewropî ji xeyalên xwe afirandin da ku zimanê Kurdî tune bikin. Mînaka vê di parastina Îsmaîl Başikî de derbas bû. Dema qala kesekî bi navê Doktor Fêrî ji kir ku kesekî xwedî pirtûkên derbarê ziman de ye, û gotiye ku zimanê kurdî beşekî ji yê tirkî ye. Gelek tiştên wiha jî xeyalên xwe çêdikirin, armancî biçûkxistina zimanê kurdî bû. Li gorî pirtûka bi navê Kurd a Basilî Nîkîtînî, dewleta tirk navê kurd veguherandiye û kiriye tirkên çiyayan. Ango tirkên li herêmên çiyayî li ser sînor in û zimanê xwe wenda kirine û bi zaraveyekî farisî diaxifin. Piraniya çavkaniya li hev dikin ku wêjeya Osmanî Tirkî di bin bandora wêjeya Farisî de derketiye. Helbestên Tirkî bi Celaleddînê Romî re derketine. Ev jî mirovekî Faris e û rolekî wî yê girîng di derketina helbesta Osmanî Tirkî de heye. Hin çavkaniyên din jî destnîşan kirine ku zimanên Erebî û Farisî weke zimanên wêje, helbest û hunera Tirkî Osmanî ne. Ji bilî vê Osmaniyan gelek çîrok, roman û destan ji gelên cîran standine. Di vê derbarê de Îsmaîl Başixcî ku di eslê xwe de Tirk e, dibije destana Memûzîn ya ku ji aliyê nivîskarê Kurd Ehmedê Xanî ve di sedsala hevdan de hatiye nivîsandin û weke destana hemdem a wêjeya Kurdî tê naskirin li bazarên Tirkiyeyê romaneke bi heman navî heye û nivîskarê wê Ehmed Fayîq gotiye ku ev roman parek ji wêjeya tirkî ya kevnar e. Bûyerên wê jî li herêma Cizîrê rû dane û êlên tirk bi navê botan li herêmê di serdema Darius de hebûn lê hema piştî demeke kurt ew roman ji bazaran nema wenda bû. Destana Mem û Zînê ya li herêma Cizîra Botan rû daye û ji bo gelek zimanan hatiye wergerandin bi van hevokan dest pê dike. Saqî bike camî, asîmanî. Raha weko ruhê cawîdanî. Da ku em bikirîn dimaxê can ter. Yek lehze birahê ruh perwer. Saqî tu birêje came mîna. Ava ku diket demîrî bîna. Şada bigêre qelbê mehzûn. Mûd hûş bigêre eqlê mecnûn. Her wiha em dibînin ku destana kurdî ya Xisro û Şîrînê, ango Ferhad û Şîrîn, Ku di nava erdîngariya kurdî de rû daye, ew jî derbasî nava wêjeya tirkî bûye. Li gorî pirtûka dîrasa Fî l-edeb el-filoklor el-kurdî, ku lêkolîneke derbarê wêjeya filoklora kurdî ye, a Doktor Îzzeddîn Mistefa Resûl, helbestvanê tirk Nazim Hîkmet destaneke bi navê Ferhad û Şîrîn hûnandiye. Ji bilî van jî destana Leyla û Mecnûn heye, ew jî derbasî wêjeya tirkî bûye. Dewleta tirk bi awayekî eşkere muzîk û stranên kurdî dizîne. Muzîka kurdî û herwiha helbest govend û sema jî di nav de ne. Herwiha helbesta gelêrî ango dengbêjî jî ya li ser şer û lehengiya kurdan û kesayetên axa û began jî dizî ne. Di vê derbarê de Başixçî dibêje, Dewleta Tirk biriya hin saziyên xwe komek kes erkdar kirin, di nav de pisporên muzîkê yên mîna Mihemed Ozbek, tevî hin efserên artêşê hebûn da ku stranên kurdî li tevahî herêmên welêt bigirin dest, û guhertin û wergerandinê tê de çêbikin. Piştre bi taybetmendiyekî tirkî û bi dengê hunermendên tirk derbasî nava markêtan kirin ango weke stranên tirkî belav kirin. Ji wan stranan Tehsîn Taha, Rabe Cotyar De Hêle Rabe, Beyaz Gul Kirmizî Gul, De Rabe Gulabîne, Behçeya Gel Kî Gurem, Yek Mamik kirin Bîr Mumdur. Lê dot mam kirin ben yetîm. Başik jî dibêje hin hunermendên Tirk ên mîna Selhedîn Albay û Celal Yarici bi awayekî eşkere ragihandin ku hin stranên li markêtan hatine belavkirin bi eslê xwe Kurdî ne. Weke Hamaylî bû Yunan dadir. Diyarbekir Dozdadir. Vur Davalcu. Di pirtûka xwe de ya bi navê Kurdistan Meeting geheke navdewletî ye, Başik jî destnîşan dike ku kovara Tampo, lîstikek ji stranên gelêrî yên Kurdî û weke stranên Tirkî di nava gel de hatine belavkirin, weşandin. Dîsa di gotareke xwe de ya di malpera Medarat Kurdî de hatiye weşandin, Arya Toprak dibêje, Di sala hezar û neh sed û bîst û şeş an de saziya Darul Elhan gelek stranên folklorî kom kirin, tomar kirin û wergerandin. Piştre komeke cuda bi serkêşiya Olfî Cemîlekîn û bi serpereştiya Nivîsgeha Navendî ya Hunerên Bedew, Geryanek li herêmên Kurdî kirin û du mehan dom kiriye. Di wê geryanê de bi dehan stranên Kurdî hatine tomarkirin, komkirin û guherandin. Toprak dibêje, hêjmara stranan heya salên hezar û heftî hatin komkirin gihiştin di sid û pêncî. Her wa televizyon û radyoyên Tirkî di serî de jî TRT rolekî mezin di pêşkeşkirina stranên Kurdî weke ku Tirkî bin lîst. Ji van stranan Edlayê kirin ay akşamdan êşiktir. Sînemê kirin zap suyu. Ez kevokim kirin hele yar zalim yar. Nûrê kirin çay êşîn adalar. Lo berde kirin ma karam sari baghlar. Esmerê min kirin esmerim bîçim bîçim.

û seyra mengî kirin axlama yar. Her wiha Krîstina Hog di gotara xwe ya sala hezar û neh sed û heştê û nihan de gotiye, Mihemed Korkmaz gotarek belav kir. Tê de lîsteyeke bi navê stranên kurdî weke stranên tirkî hate belavkirin weşand. Navê arabêsk jî lê hate kirin û gotiye cewherê van stranan kurdî ye peyv jî tirkî ne.